Hêvara axêr temaşevanê hêja. Dersa me yê îro ser dema pêşa rojê ye. Îcar dema tê ya mijin ya pêşa rojê ya duda ye. Bi almanî le re dibêjin futur zwei.

Bi îngilîzî ler dibêjin future two. It describes actions completed before another future action. For example, mesela I will have done. Erê, mesela me îro ya pêşin porî zimanê me em ler dibêjin minê kiribe. Bi albanî, ich werde gemacht haben.

Bêter em wî yê yan wê yê kiribe di nexebatê van hatêka kêm lê ew jî hene. Herê ev dema çi hate çêkirin bi alîkariya personal pronomînê me bi rengê sor û Bi alîkariya herfa ê yan jî yê ewna herfên sîgnal in sava dema pêşerojê û ewna timê bi pezonal xonimênê me ve girêdayîn e. Paşê Koka dema çûyî ya vê ba kirin em bijin kir. Ortê da jî herfa pira îcar vî carî i û xilayzê jî be. Ewa jî ji vê ba bûne. Erê temaşevanê min hêja ez ê asa rojekî hûrane ser van vêribên me xevetin û çawa ewne hatine çêkirin. Mesele ev be ji ku hatiye yan ev pira yan ev kir û wisa jî vêribên başxe. Forma me yê nêgatîf

Forma me ya negatîf gelek hêsa ye. Em tenê pêşgira xwe yê ne ser zêde dikin ser vêrba xwe û wisa forma me dive negatîf. Yan meselekî dinê jî Min ê nexaribe, îştver de nişt ki girsin habin.

Ava çay tê çêkirin. Bi alîkariya verba me yê nêgatîf, pêşgira me yê ne, plus ortê de verba koka verba me ya xwarin ya dema çûyî, herfa me yê pir e û axirê jî paşgira me yê bi. Kîjan ji verba bûn hatiye? Erê tema şivanê min ê hêja. Esa jî ça min dersên derbazbûyî de gotibû. Em timê bi alîkariya vêrba kirin plus gotinekî em vêrbekî teze çê dikin. Vî carî em dibêjin min ê heşyar nekiribe. Îşverdenişt evek tabin.

Be. Kîjan ji vêrba bûn hatiye? Ev herfa me yê pira, em bijin e. Aliyê morfologiyê de, em bijin aliyê bilêvkirinê, yanî aliyê xeberdanê de fonksiyoneke muhim dilîze. Çimkî tu nikaribêjî min ê got be. Tu gerek

Dîsa jî fonksiyona vî em bijin çawa ev hatiye çêkirin, eynî mîna vêrbên başka hatine çêkirin, em bijin dûs mînanî wan a. Îdî meselekî din ê jî werin em ser vî xeber din. Min ê qebûl kiribe. Yan tey qebûl kiribe. Wî yê qebûl kiribe. Me yê qebûl kiribe. We yê qebûl kiribe. Wan ê qebûl kiribe. Erê tema şevanê hêja. Ça min got, gotineke teze bi alîkariya verba kirin. Em verbeke teze, gotineke teze çê dikin û manîyeke teze didine wana. Issa jî bi vî rengê em dikarin bêjin min ê xilas nekiribe. Em jin forma negatîf çi em dikarin bibînin? Yan te yê xilas nekiribe. Wî yê xilas nekiribe. Me yê xilas nekiribe. We yê xilas nekiribe. Wan ê xilas nekiribe. Her wekî din. Hûn dikarin rehat van mesela bixwînin temaşevanê hêja. Hergê pirsê we çê dibin, kerem bikin binivîsin. Çiqas ez dikarim ez ê cava pirsê we bidim. Axirê jî ez dixwazim tiştekî we re nîşan kim. Em dibêjin min ê qebûl kiribe û min ê qebûl kiribe. Hûn ça dikarin bibînin wekî evna dûrê hev nivîsîne û evna nêzîkî hev hatine nivîsandin. Esa jî meselê başka çavbira têxanê.

û min ê xilas kiribe wextê em eva bi hev re dinivîsin. Bi almanî tê hesav Ich werde nicht beendet beendet haben. Çawa hûn dikarin bibînin wekî maniya wan a ji hev cuda ye, em ji ne yek e. Lema jî merî dikare her cora jî binivîse lê dîsa bi kontekstê ve girêdayiye û dî ewa jî hûn ça dixwazin û gerek xaxa hilbijêrin hûn bana Bi hev re dinivîsin yan ji hev dûr? Zav razime sal bîst na we yê gavê bimînin xêr û xeçê de. Tu car ez bîr nakim zimanê dayîka xwe Ez ê bilind bikim navdengê mezinê xwe Axa û begê xwe.